Essalawmaleýkim mähriban ildeşler. Aýdaly, ine ýene-de täze sany siziň bilen. Biziň bu gezekki söhbetdeşligimizi ýurdumyzda mähriban halkymyzyň toýdur dabaralaryny ýokary derejede ýadygärlik wideo ýazga geçirýän Toý keşbi wideo studiýasy ýadygärlik ýazga geçirýär. Men elmydama markede baramda, söwda merkezlerine baramda Türkmenistanda öndürildi diýen önümleri saýlaýan. Sebäbi ýokary hil, amatly baha. Biziň bu gezekki hemaýatkärimiz Ýedigen, Hoşal, Näzli, Buz, Bolt ýaly brendleri öndürýän ýüpekçi hojalyk jemgyýeti. Biziň bu gezekki myhmanymyz türkmen teatr sungatynda, türkmen teatr sahnasynda gala ýaly halkyň aňynda ornan, birnäçe spektakllary sahnalaşdyran, Türkmen teatr sungatyna täze usul, täze döredijilik ýoluny, täze ösüşleri getiren Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky halkara baýragynyň eýesi, Türkmenistanyň halk artisti, birnäçe döwlet sylaglarynyň eýesi, ussat halypa režissýor Täçmämmet Mämmetweliýew bizde myhmançylykda. Ilki bilen çakylygymy kabul edip geleniňiz üçin minnetdarlyk bildirýän, janyňyz sag bolsun, işiňizde diňe üstünlik arzuw edýän. Köp sag bol.
Täçmämmet aga, hormatly halypa, siz bilen her gezek gürrüňdeş bolamda bir kitap okan ýaly bolýanda, indi şol kitabam ýökezim okaman halk köpçüligine ýetirmegi makul bildim. Size berjek soraglarym gaty kän, ýöne şol soraglaryň haýsysyndan başlajagymam bilemok diýen ýaly. Ýöne şeýle bir sorag bar, siz haýsy soraga jogap beresiňiz gelýär, ýöne entege çenlem şol sorag size berlenok. Öň
irräk teatr, Molana pes teatry döwründe bir täze ýaş gyz telewideniýä işe giripdir-de, onuň bile entek teatr zat görmändir, aý bir teatrdan daşrak, ýöne täze işe giripdir ol, bu derrew öwrenip başlasyn diýip, muny teatr ugratdylar. Bir görsem gapyny kakýar, geldi, onuň kamera zat oturdy, ol onam girdi-de, o adynda ýaşrak döwür adyny tutdy, zat etdi-de oturtdy diýdi. Siz aljyramaň, şutaýyk serediň diýdi. Men eýýäm halk artist Magtymguly, eýýäm Mesela, şutaýyk serediň diýdi kamera. Aljyramaň, bulam mikrofondyr, zatdyr diýdi, ol artistler oýun edýärmikä diýýär. Onuň Annamyrat Myradow artist diýdi. Jigim diýdi. Sen kameraň işjetdi beýlede gezmelede ýör soň durdy bil sen kaýyl bolaýyň. O çaga şo barýan ýerlerinde täze işlän soň ol biri kameradan aljyrap ýada ol mikrofondan aljyrap şon ýaly bolar ýaly maý meni köşeşdirýä arkaýyn bol eliňizem şeýdip goýuň diýdi şu taýyp seredibem gürläberiň diýdida ol bir aýlanyp gel onuň soňky ýaly näme ol Sorag, Durmuşda indi köp ýyl işlenen soň, teatrlar, ýaş tomaşaçylar teatry, Mary teatry, teatr ugry ýöne şo şu wagt men özüm az ýazýan-da, bir ýatda galar ýaly şol biziň hem beýik-beýik artistlerden öwrenen zatlarymyz bar. Biz özümiz instituty gutaryp gelende, gelemizde Baba Nanç, Sona Myradowa, Ol Liza Garaýewa olar gürrüňi şu kitap okaýan ýaly biz üçinem. Olaram berýän gürrüňleriniň içinde gönümel teatr ýa belli bir eser däl-de, artist halky, teatr halky bir zat gürrüň berýär, ol şo gürrüň söz derejesi bar, ýöne aýsberg ýaly aşagam bar-da, olar hökman aşagynda ýene manylar bar, mazmunlar bar, olar. Ýönekeý bir şu gün Olýa Mämmetgulyýewa diýip Medeýany oýnan artistka şu gün diýýär, öýden çykyp gelýärdim bolýa, teatr diýýär şeýle köçeden, Kemine köçeden gelýän diýýär, onuň bag bag edip diýýär, Molnepes teatra öwrülende diýýär, Molnepes teatry birden görünýär diýýär-de, onuň diýýär şu gün diýýär gelýärkäm diýýär şeýle gelýärdim gelýär kellämi galdyrdym ol baglyň agyrysyndan teatr Birden görür bol gar ýagyp başlady diýä. Hakyky Onam deý menem şo Allajan ak gar ýagýa başlyk meň aýlygym galdyrjak bolýar öýdýän diýip. Şeý diýä ol göräý näçe dan. Hem ýumor bar içinde hem degişme bar hem çyn bar hem teatra söýgüsi bar. Artist, döredijilik ýazyjy, hudožnik olaň kellesinde oý pikirlerinde şeýleräk bolýar. Şoň üçin şu Sorag ber bilseň jogabyny alarsyň. Onda soraglar kän halypa. Halypa, aslynda meň şu sungada gelmegime sebäpkärleň biri siz. Ýadyňyzda bolsa, iki müň altynjy ýylda men harby gullugy tamamlap, o wagt siz Baş drama teatrynda ýolbaşçydyňyz. Ýanyňyzda men şu teatrda bagban bolsamam bolýar diýip, Barypdym. Şonda siz meni aktýor edip işe aldyňyz. Eger şo wagt bagban eden bolsaňyz, ýöne ökünýän däldiňiz-ä? Ýok, ýok, ýok.
Men, men bagbanlygy her kime hödürläýmok ony. O Mollanyň pes teatrynda baş dramada bagban bolmak üçin bar-a, ol kän zat gerek o taýda. Ýöne şol. Ýadyma düşýär onam seň o taýda şon ýaly diýenimiň sebäbi teatry agzaňda seň gözüňde uçgun mata seň men men adamyň gözünden köp zat alýan režissýor da käriň sen ony ýöne iş gözläp ýadaý şu taýda aňsatrak köpräk ýatyp bolýar bärde obedden soň çyksagam bolýar diýip gelmediň bildirip dur da ol sen şon Şu hormat goýýanlygyňy gep mende däl, teatr sungadyna, öňki beýik-beýik ýaşulularyň işäp giden sahnasyna, üstesine sen şo wagt şony agzaňda sen tolgunyp agzaýaň, o tolgunmak bar-a, o iň düýpli zat-da. Biziň kärimizde, biziň işimizde Eger-de adam tolgunmaýan bolsa, ol bagban hem edip bolmaýar teatrda ony. Ol şony men duýam soň diýdim. Sen gowy görýänligiň bildirýär seň gözüňde, seň tolgunşyňda. Ýöne men köplenç şo Molynepesde-de, Keminede-de, Ýaş tomaşaçylar teatrynda bir zat diýýärdim-de. Ine, resepsiýon diýeli, ine, gapyda oturýanlar bar, şoperler bar, kuhnýada işleýänler bar. eşik skladda işleýärler bar, bagban bar. Şolaryň hemmesi teatr sungatyna, teatrda üýtgeşik adamlar bolmaly. Sebäbi teatryň özi şeýle zat, şonda şo bagban azajyk teatr gudratyny düşünmän söýmese bolmaýar. Aman aga diýip, Molnepes teatrdäki ýaşuly, şoň şopurlar aňyrda howluda Molnepesiň ýoluň arsynda Swarka aga diýşini edýärler. Käbir oýunlaryň repetisiýasyna ýuwaşdan gelip yzyndan görýän ekenler. Men-ä o wagt ünsem beremak bolup. Sebäbi şol teatr sungatynda näme üçin ine bir uly teatrlarda ine Leningrad, Moskwada şol Eşikleri alýan garderobdaky daýzalaram bir hyrrakdyr. Ýaşulylar, şolaryň özlerem birazajyk artistkalar ýaly, ýüzükli, saçlyja bir hili, pažalsta diýen bolup, ýaňky seň kurta, sebäbi teatryň içinde o taýdan ol çyra, maşyn, artistler äkitmeli-ä ol. Eger-de olar söýmese, şo iň zoruna oýun gutaransoň artistler maşyna münende gidip barýarka şo yzynda oturan artistleň nähili adamlardygyna düşünmese, şolaň keşpler döredip sahnada ýüregini goýup gaýdýarlygyna düşünmese ondan Aý bular näme bolsa şo bolsuny basybyrak eltip barsyny bir duralgada düşüreýin-däý diýip hasam gatyrak sürüp olar silkine onda bolmaýar. Hemmesine eltip baryp düşürende gapyny açybam Saga man bar diýse şoň ýan sahnada oýnan galadäki Mideýedäki döreden keşbinde ýüregi bilen oýnap aglap döre şon ýaly edene şeýle hormat bilen özi çykyp gapyny açyp saga man baryň diýmese o teatrda işlemän haky ýok onuň o bagbally mesele gaty çyn o taýda. Şoň üçin hem ömrüme minnetdar bolun janyň sag bolsun indi şu zatlary ýatlamak sebäbi Şo ýyllar ýadyma düşýärdi-de, siz Ruhyýetde, stadionda çäreler gurnaýardyňyz. Onnoň parady gurnaýardyňyz.

Mundan daşaram, gije sagat on birlere, on ikilere gelip, spektaklyň repetisiýasyny dowam edýärdiňiz. Ýöne şulaň hemmesem Şeýle bir şowly çykýardy. Gaty halk gowy kabul edýärdiler. Oň üstünden artistler sag bolsun alýardylar. Indi şol wagt şeýle bir döredijilikli işlemäge näme size ylham berýärdi?
Adam nirde ýadaýa, söýýän işine dälde söýmeýän işine gatnasa. Oň aşagynda ýeke täk zat bar eger kameraçy kamerasyny söýýän bolsa, alyp baryjy mikrofonyny söýýän bolsa, palow bişirýän gazan bilen etiň ysy bilen Käşiriň ikisi birigende bir ys çykýar şony söýýän bolsa ol palow gowy boljagy düşnükli. Şoň üçin ýekeje şerti bar. Irden turup teatra, Ruhyýede, tribuna, parada, sýomka, telewideniýä ýetişer ýaly däl. Ýöne şoň hemmesini söýüp ylgaýaňda, sen çaýyňy içip eşigi geýeňde sen eýýäm özüň baýramçylyga barýaň. Sen howlukýaň şolara. Onuň o taýda ýadawlyk, ýa näme etjegini bilmän oturmak, o zatlar bolmaýar. Hemme käriň öz belli bir adam üçin irkilip uklar režissýor bolup otursa, oňky däldir. Meseläň düýpli ýeri şol. hem ene-atadan hem Alla tarapyn näme käre sen berileniňi bilmek hem şoň bilen gabat gelmek. Hemme adamyň bagty onuň ýaly däl. Hawa. Bir topar adam halamaýan, söýmeýän, ýigrenýän işine kyrk ýyl gatnap, her gün kösenip, O taýda-da hiç zat döretmän, hem özüni kösäp, hem ol işi kösäp, şeýdip, iň soňunda, Wah, men şul eken, meň kärim başga eken diýýär ol. Ony yzyna gaýtaryp bolmaýan zat-da. Wagt diýen zat, iň esasy, hiç kimiň çäre edip bilmejek zady. Ol kyrk ýyldan soň Men ine käbir artistleri gaty görsede diýýädim otuz ýaşyna ýetene Seňki däl. Sen menden gaty görme rol berenok diýip. Men saňa rol berip bilmeýän saňa ýaranjak bolup seň göwnüňden turjak bolup men şo roly berip bilmeýän siňe seňki däl. Sen entegem bolsa wagtynda durda bir özüňi gözle belkide sen gaty üýtgeşik bagbansyň. Näme üçin? Men Maryda bir gullukdaş dostum bar, şoň kakasy nar gül giden nar ekilip öz nemesi barda mellegi. Gel bärik diýip baram, bir sagatlap şoň içinde aýlanyp gürp berýän gürrüňi kitap ýazybermeli. Her bir nary elläp çykýar. Her bir naryň maňa düşündirýär şoň görnüşi nämedigini. Yzyndan şony ýolandan soň, şony ýaňky ýygnaýan ýeriňe azajyk gatyrak goýsaň, birje dänesine zeper ýetse, bir günden şony arzyňaý diýýär. Ol şo zyýan ýaýrap, ol reňkini, oň ysini, o narlaň birden goşa bolup, kärini söýýän adam. Şoň üçin hem şoň naryny hemme kişi ýeti bilen ak şoň nar. Kärde tagam bişir, aýdaly, seýilgähde irden çykyp, güýz ýapraklaryny ýygnaýan birini tanaýardym men. Şolary üýşürip, onuň olary ýakýarlar-da. Onuň azajyk ýagyş ýagansoň, olam şeýdip ýanyp gidenakda, bir hili islije, şeýdip çalaja tiseläp duran şeýle üýşürip, üýşürip, üýşürip. Oň käri söýşi bar. Şoňa teatra geldi. Sen şu taýda başlyk bol, režissýor bol diýýär-de, ine saňa bank diý. Sen şu ýerde pul sanaýan çeýdýäs diý. Ol bary ýaprak sananyny gowy görýär pul sanandan. Gürrüň şonda. Şol kärini söýensoň o kär pesi ýok oň. Şol öz käriňi tapmakda bar gürrüň. Sen öz käriňi tapaňsoň, onuň sen şol işleýän edaraňa, ýoldaşlaryňa, öz çagalaňa peýdaly bolýar-da. Uff irden gitmeli näçe boldy aý sagat dokuz bol howw köwüş geýmek agyr getiriň penjegimi gideýin aňryk barandan soňam bara bir sagat geçip geçmäkä obed näçede buna gaty uzak gidýä diýip otursaň onda sen o kärede edarada peýda ýok ol men on ýaly adamlaram bilýän. Beh, diýýär, alty bolman geçdi-aý, diýýär. He, otaýda näme etjegini bilýän. A seň diýýän döwrüň, teatra bardyň, näme etjegiňi bilýäň, gowy görýäň, söýýäň o käri. Parada barýaň, näme etjegiňi bilýäň, Ruhyýede barýaň, aýdymlary bilýäň. Onuň hemme zady ýeňil, ýetişip, obedem ýadyňa düşenok, çörek iýmelligiňem ýadyňa düşenok. Esasy, Sebäbi şol, söýmeli käriň. Ol bir döwür gürrüň berýärdiňiz-ä, bir aktrisa bar diýýäňizmi? Mollanepes teatrda işleýärkäňiz. Hawa. O bar-a, sebäbi ol gaty tanalýan aktrisa, adyny tutmaýyn ýöne. Ýöne şo adam adyny aýtmaň.
Hawa, aýtjak däl adyny, ol bir medeniýet bolma. Aý, bu bir ysy-da-ow. Onuň muňam elinde weýeri bar. Ony şeýdip okap otyrys weli, maňa-da ysdy. Maňa olardan hem beter ysdy. Lam aýagalyndan şeýdýärdi aýaňky. Ber. Onuň Haçan goýberýäň diýdi maňa. Menem diýdim, ýo, entek ýaňy başlap otyryn zat diýdim. Ol ýene gepini onuň üçünji sapardan diýdi-de bi. Täç Mämedem şu diýdi, iýun, iýul, awgustda biz bolmasa başga aý tapmadyňmy, oýun goýmaly diýýär maňa. Menem diýdim, bolmasa-u töweregindäkiler üfläň şuňa üýşüp diýdim. O gapdalda-da Oraz otyr. Oraz şeý diýýär, Aý, diýdi, oba kakdyk diýdi ol. Oraz indi wentilýator bolan bolýar. Aý, muny dogrudan uly aktrisa, zehirli oňa hiç zat diýmän, bu geçdi-de, ady etdi, wagt oýnadyk, gitdi ol. Onam Noýabrda, noýabryň aýagy. Biz hem indi sahnada işläp otyrys, sowrak-da. Şu aýagyny kakyp otyr, bu ýaňky şeýdip. O gürläp otyr, bu hem aýagyny kakýar-da. Onuň şeýdýär, ellerini zatlar, munam şeýdýär, diýmeli sözi bar. Näme diýýänini eşidemok. Bolýar-da. Menem diýdim bir aýyrda gürläý, näme diýýänini bilemok diýip. Şu gyş soýmasaň bileňakmy başga wagt goýjagyň diýip, sowukda-da bir oýun boldy diýýär. Men diýdim, haçan oýun diýdim, tomsa dagy ysdy, gyş sag eneme diýdim weli. Ýaz ýokmy diýdi. Ýöne şol, şolaň şon ýaly. nemelerinem gowy görýänler. Ýa şo şo şo maňa agyr degeni-ak. Men tä şoň artistkadygyny, şoň dünýä seretişi başgadygyny ine Liza Paýew nemede spektaklda oýnanda bir gün gapyny şeýdip açyk girdi-de. Bu näme diýdi ol ýüregim ýaryldy. Näme geldi? O Liza-da. Bu näme diýýär-de maňa. Kellesinde topby. Täze indi oýunda indi çykmaly ony ýasadyp durarlar. Onam kiçiräk edipdirler. Bulam muny geýýä bolup kellesini gysýarlar-da. Menem indi şoň nirä öwürjegini bilmän neme diýdim-o. Topby diýdim-de aga. Bu topby däl. Bu azarlyk-da ýere zyňdy ýaňkyny. Goh edýäni kynly. Hudožnigi çagyryň diýdim. Geldi ol. Indi men şo wagt Lizaň tarapynda bolmaly-la. Hawa. Men hudožnigiň adyny tutup diýdim, sen diýdim, şuny diýdim, ölçäp etmeseň, sahna çykýan bu-la. Hawa. Onuň oňa bijaý bolsa, eşigi dar bolsa, elini galdyranda bolmaýan bolsa, topby kellesini gysýan bolsa, o nädip içinde döretsin? Ol diňe teatrda däl, durmuşda-da. Hawa. Sen durmuşda-da, mysal üçin, hem tüweleme alyp baryjy, hem adamlaryň toýuna gatnaşýaň, ine, şunuň ýaly ýaşlar bolup, täze nämä başlapsyňyz gepleşige. Ýöne seň işikden başlaýar-da, saňa özüňe laýyk bolmaly. Laýyk bolmaly.
Sen şo özüňe laýyk, özüňe gelişjek, özüňe gowy görýän. Geýinseň, sen özüňem şoňa görä alyp barýaň-da. Onuň ine, repetisiýada režissýor gelende, mysal üçin, men kostumly, galstukly gelibem, Hany onda galabaş saýyl diýsem bolanok-da. Sebäbi. Men özümi gowy duýup şo taýda işlemeli o wagtda. Emma ine bir belli bir agşamlar bolýar, ýygnaklar bolýar, olam bolup biler. Şonuň üçin bärde kän ýaňky teatrda bolup geçýän zat. Ikimiziň gürrüňimizde şo ýaraýan zat şol ýaňky käbir zatlary men ýatlap ýazýan kitap belki çykar diýýänim şo teatr durmuş. Durmuş, teatr şeýdip alynýar-da. Hawa. Onuň şol teatr oýunlary barada, artistler barada gürrüň edýän ýaly bolýan ol olar barada däl, durmuş barada. Durmuş barada bu.
Halypa, şu döredijilik bilen meşgullanmak üçin ýigrimi dört sagadyň haýsy wagty has oňaýly?
Ine, bu taýda-da ine köplenç bar-a şol döredijilik işgärleri, aý men gije işleýän, on bire çenlem gelenok, ylham sagat birde okoşkany kakýar, ylham diýýär-ä. Ol oňa bagly däl. Sen bir eser işlände, Sen şoň içine girip başlaýaň ne mysal üçin ilki okaýaň eseri pikir edýäň aýlany haçan kelläňe düňk boljagy belli däl hawa ol sen işe ylgap barýakaň ýa agtyjaň saja geltip barýakaň kelläňe geljekmi şoň çözgüdi ýa sen çörek iýip otyrkaň kelläňe geljekmi şoň çözgüdi ol ýörite özüňi sagat Onkä çenli men pýesa goýmam goýaýyn, entek bir Barselonany göreýin, zat edeýin, hawa, ind-ä on iki boldy, alýo, Ylham, gir porçka diýip bolmaýa-da. Käwagt bolýa şeýle. Men, men ine öz, özüm barada aýdybiljek-dä. bir belli bir goýulýan kompozisiýa ýa klip ýa-da ine şu wagt konsertiň bir ýeri çözülenak bolýar. Hawa. Ine ýokarky gün gije bäşde, altyň ýaryna düýşümde görüp oýanýan pursatlarym bolýar. Sebäbi men güni bilen şony pikir edýän. Hawa, şoň bilen ýaşaýaňda.
Hawa, men ol
Hudaýa şükür, şo agtyklarym, olar bilenem oýnap ýörkäm o kellämde dur. Olary şähere berkarar açyk zat e. Ol dur, men hökman näl ony oturyp bar, beh, şu sahnany näme etsemkäm diýip, o şonda bolan-a. Ol ýöne eýýäm sende ýaşap dur ol. Sen şo gowy görýän eseriňi goýaňda, şol eser seň teniňde, uje, ýüregiňde aň. Onuň ol haýsy moment atyljagy belli däl oň. Sagat bire on bäş munt galanda maňa ylham gelýändir, Çagalar, goh-galmagal etmäň, gapylary ýapyň, oglum-gyzym ýuwaş boluň, golaýlak gelýä ylham diýip bolmaýa ony. Haçan geljegi belli däl. Oba bolmaýa, haçan geljegi belli däl-dä. Şu wagta çenli sahnalaşdyran spektakllaryňyzyň içinde iň gowy görýäniňiz haýsy?
Ine, neme-de şu spektakllar adamyň çagalary ýaly. Mysal üçin, mysal üçin sen bir birnäçe çagalaň bar. Sen şolaryň içinde hemmesini gowy görýäň. Belki-de oň içinde biri garagol, biri akylly, biri gorkagrak, biri merdiräk. Onýalam bolýar. Ýöne ene-ata şolaryň hemmesini gowy görýär-de. Galyberse, hakyky ene-ata şoň içinde gaýtam ejizrägi gowy görýär. Sebäbi ejizräge kömek etmeli, goramaly. Kakasy-ejesi gaýgy edýär, bu nähili gorka, durmuşda kösenäýmesin, bu gaty ynanjaň, göwni näzik, özi bir çeperçilik kellesine muny allaýmasynlar, kösenäýmesin diýip barar. Ýa-da içinde. Beträgi, sähel söz eşitse uruşjak bolup durany, ol bir kynçylyklara sezewar bolaýmasyn diýip şon ýaly kynrak çagany hakyky ene ata has gowy görýän ýaly. Ýöne aslyna seredeňde olaň hemmesini gowy görýär. Spektakl hem şon ýaly. Sen şo spektakllaň hemmesi döwlet baýragyna eýe bolup hemmesi üstünlikli bolmaly diýen zat ýok o bolmaýar hem kitabam beýle bolana suratkeşlerem çeken suradynyň bary bolup duranak ol bir topar sebäpler bar onam şoň üçin diýjek bolýanym ol bir meňzeş gidenak bolu şoň üçin ähli spektakllaram seň öz çagaň ýaly ýöne elbetde gala Medeýa, Şährizada, Maryň Kemine teatryndaky Atajan Taganyň Söýginiň haky üçin ol bir düýpli teatr akymy däl-de, meň öz işleýän eserlerimde birazajyk başgaçarak sahna seretdirdip üýtgän zat.
Aslynda
belli bir sungat eseri kino bolsun, roman bolsun, Goşgy bolaýsyn, spektakl bolsun, şol dörände üýtgedýär. Mysal üçin, Matrica üýtgetdi kino sungatynyň dilini. Awatar çykdy bolup üýtgedi. Şol. Mysal üçin, ondan öňki eserlerem men ýöne ýaşlaryň bilýän zat ýöne türkmen eserlerdede, mysal üçin, Däli Domrul üýtgetdi adamlaryň düşünjesini. Gala oýna, artistlere halkyň garaýşyny üýtgetdi. Kim näme diýse-de bir zady biliň, söweşsiz ýurt bermek ölümdir, ölüm! Aslyň öňünde-de gysgadyr diliň, nesliň öňünde-de gysgadyr diliň! Erkiňi, aryňy, namysyňy bilmän, mezhebiň, mertebäň manysyny bilmän, diniňe, iliňe ikilik etseň, dogan-dogmanyň bolmaz depseň, Goraman el ýuwsaň ýurtdan ömürlik erteki gün aýlar ýyllar öwrülip mekanyňdan mäkäm ornaşyp duşman ülkesinden üzňe ilinden üzňe ýörler ortalyk şalypdyr öýdüp ýeriňe ýurduňa dagyňa düzüňe özem ýer döräzip şäripdir öýdüp eseler ýörmänmi ýegriňden düşmän ara gan düşürmän watanyny dynsaň ynsabyň mekdebiň iýmez müýntegiň. Näbelet däl biziň gelýän ýygyna. Guralynyň güýjüniň artykdygyna. Bolansoň ýaragdan ýaragyň parhy çekiljegem belli çökdürräk diýýän. Ýagyda ýarag bar, bizde ýurt bardy, haýsynyň ýeňjegi bir Alla aýan. Gurbandan gowadan gaçarak dursaň aman galjagyny bilýä herkesem. Niçik bor ýurduňy söweşsiz berseň? Hillileriň düýnem bardyr, ertesem. Bir özümiziň däl, geljek nesliňem erteki gün başaşak bolmazmy? Jigerin dilmezmi jana gyýmanyň? Şu topragyň, aryň, diniň, imanyň, halallygyň hatyryna iň bolmanda, duşmanyň garşysyna gyrkylyk galdyrmaga-da, ölmäge-de, öldürmäge-de ata-babam bogun yspandyr diýmezmi? Ýurda gyýan şirin jana gyýmazmy? Ar getirme diýip düýn erträm derňe sarpaň. Meň borjum diňe ýagyň garşysyna bir gylyç syýrmak parzyň bardygyny ýatlatmak saňa. Bennesinden bilmek hudadan hümmet. Kaza kerem ýeter şehide şugla. Galanynam özüň bil. Özüň bil millet. Halk hançak bolsa bizem şol bolar. Şoň üçin şolar diýýänim ol eseri işläp başlaňda sen özüň üçinem bir zatlar açýaň i özüň duýýaň şo teatryň içiniň howasyny üýtgedýär aragatnaşyklary üýtgedýär ol düýpli eserler onuň elbetde bir topar beýleki halkyň ýadyndaky oýlaram bar wol olaram ýaňky aýdyşym ýaly öz çagaň ýaly hemmesinem gowy görýäňdä.
Indi şu Gala spektaklynyň döreýşi barada bir gürrüň berseňiz. Bu gara şo ýaňky diýenimden gelip çykýar. Türkmenistan garaşsyz boldy. Hawa. Hemme zat üýtgetdi o wagt gowy manyda. Metjitler gurlup, adamlar o şo Gökdepe urşunda ýitirenlerini gözläp, Öň bara kitaplar kitaphanalydan çykarylyp, ýadyňa düşýärmi şu ilkinji sen o wagt ýaşsyňam bolýan onda-da bilmeli. Birden şondan öň telpek bilen donly adam görmek geňdi. Men aýdaýyn şu şu wagt telpekli donly milli eşikli geçip barýan bolsa bolmalyda şeýlem çäk mende. Şo ýyllar Türkmen telpek bilen donly, çäkmelli adamy görmek geňdi. Hemmekş kat-dummalaklydy. Hemmekşde babyçka bolmasa-da, ýöne galstuk-a bady. Galstuk-a bady. Onam birden, ýaňky taryhda Gökdepe gahrymanlarymyz watan üçin jan berenler, adamlar sadaka edişip, Metjitler gurlup, her kim ýatlap, köne kitaplary tapyp, daýzalar gelip bara gazetleri daýyp, öýde şu ýüz ýyllap ýatyr şu kitap, nämediginem bilemzok, köne arapça ýazylan Gökdepe barada diýilýär diýip, her kim ine şu gyrkylyk, gadym gyrkylyk şoň bilen söweşipdir diýip bara halkyň özi Gala bilen ýaşady. Näçe ýyl agzap bilmän ýören nimesini ag Onsoň wara şol gala howada bardy. O döremän nirä gitsin o? Goşgular, suratkeşler, kinolar. O Şol Gylyçmyradyň bir goşgusynyň esasynda pýesa döredi. Pýesa döränsoňam, bir kyrk güne ýetmänem spektakl çykdy-da. Hemme zady özi gelip dur üstünde. Semedere jesetleriň jenjelin entek-entek gurbabadyr sanjaryň diýýär. Ony eşitýän şo galada kim näme diýse-de bir zady biliň, söweşsiz ýurt bermek ölümdir ölümi hemme kişi Taksistler, satyjylar, bazardakylar aýdyp dur-a. Näçe ýyl geçdi? Bizem instituta giremizde şony aýdyp girdik. Hawa, hawa.
Biz ýörite alada etdik-dä siz girer ýaly Galaň döreýşi şonýaly. O taýda bar-a şol artistlerem birden ýat tutup otyr. Öň bara bir aýlap taýaklaňda zordan ýat tutýan artistler, eşik dikýänçilerem bara üç günden donlary getir diýýän weli bir günden getirip taýyn diýip durlar. Saz ýygnaýarlar, ertir bir gün, üç günden, dört günden saz getir diýýän weli agşam öýe jaň edýärler saz taýyn diýip. Saz taýyn. Ol se o gudrat ol, o taýda ol köp zat ýatyr ol şol ýurt, watan üçin janyny beren gerçekleň ruhy galan. Olar kömek edenler men bilema ony ýöne şu otuz kyrk gün geçdi boldy taýyn nur oýnadyk bol halk men seredip barýan onda da men garaşam az ýa özümiz öwrenişýäň we taýýarlanaňda ony özümiz öwrenişip aý onuň näçe gezek eşitýäň ýurt üçin ar üçin goýmajak bolsaň Nämäňe ýaratjak bu garabaşy öwrenşik. Seretdik we halk horkuldap aglap otyr. Ullakan adamlar, sakally, telpekli ýaşulylar, gökdepe gyzlarbat gazanjykdan gelipdirler. Bular ýöne saklanybilmän men sesini eşidýän. Onuň elbetde şo teatryň kinodan düýp tapawudy artist bara o Üç metr aralykda aňyrda ullakan adam saňňyldap, ses edip, horkuldy aglap otursa, o nähili oýnar onuň? Ol artistem özüni saklap bilmän, olam bir oýun derejeden geçýär-de, çyn bolýar-da. Şehit boldy. Diýdäýdimi?
Şehit bolaýdymy?

Algy-bergi galan näder Gara batyrda diýdi.
Ejemde-de bergi galmady, balam. Iliň-günüň, Allanyň öňünde bergimden dynan bolsam, Aýagymy uzyn salyp, çaý bir içeýin balam. Äý, ogul. Äý. Onuň eýýäm ol Atalowam, Sonamyradowna, ol Garabatyr oýnan, Çary işan, bularyň hemmesi, bular bir hili reňkleri neme edip, elleri titräp, Oýnuň arasynda kulisa gapdalyna çykýar weli, başga adamlar gezip ýör-de. Köşüli bar, Dykma serdar. Şeýdip çykdym weli öň ine kulis, şondan aňyrda oýnaýar, ondan bärik gelýär. Ol degşip dur-da ol. Haçan gutarýar-aý diýip. A bärde bolsa şeýle bardym weli, Köşüli aga şeýdip sahna indi çykmaly ýerine öň çykdy, oýnady, onuň çykmaly ýerine garaşyp dur weli, Sakal, gara telpek bilen gözüniň aşagy gözýaşy, menem yzyndan şeýle baryp öňküligimikä diýdim, ol şeýlä öwrülip ol köşüldäň olaja dykma. Men gürläbilmedim. Aý men indi režissýor başlyk höküminde telpegiňi düzet, guşagyňy çek diýmeli boli. Emma men şeýle seretdim ol şu ýuwaşjadan maňa öwrülip oli. Geplemän yzyma gaýtdym säher ine, ine şol.
Ine halypa, döredijilikde tapmasy kyn bolan zatlaryň biri-ä ideýa. Sizem ideýa baý adamlaryň biri. Ine şu ideýany döredijiligiňizde nireden alýaňyz, bize-de bir salgysyny berseňiz, çeşmesini aýtsaňyz, bizem bedrämiz bilen barsak, Oň üçin ilk-ä bagban bolmaly. Onuň ýöne aslynda şol siziň ine şu başlangyjyňyzda gürleşmäne-de maňa rakyply gowudygyny, sebäbi bir ýöne galoçka üçin diýlişi ýaly sorag däl-de, sen şony pikir edýän zatdan soraýanlygyň meni begendirýär. Olam ýaňky aýdyşym ýaly şoň hasaby ýok. Ýöne şoň düýpli bolmaly iki sany zady bar. Bir-ä sungatda eýläk ýat sen, beýläk ýat Alla tarapyn berilmek gerek. Berilmeli.
Şo käre berilmese bäş diplom al, bedre däl-de ullakan benzowoz bilen bar sen, peýdasy ýok onuň. Sebäbi şo taýyk berilmeli ine. Töre pahyr, töre artistiň, Töre Annaberdiýewiň ol käwagt özüm gürläbilmän seredýärdim dagy onuň oýnaýşyna. Duruň!
Bir sorag salaýyn Ýaradan Taňra. Pürüje beriň-ä, pürüje beriň! Eý, Taňrym! Gudratyňa tagzym, keremiňe tagzym! Bu nähili takdyr, bu niçik taglym? Syryň çohdur, niçik, nädip açaram? Kowanam Alla diýr, gaçanam. Göwnüni awlajak bolup geleniň, ujun ýitirdim, hawa, men-ä kelebiň! Çözerden çökder bi, çözerden çökder!

Ol şyr perwerdigär, Ol sahyby zülpükar, Ol şahy düldül suwar, Agram salmyş akyla, Görüň indi ne kylar. Gan bar,
ho, gan bar! Hezretiň
hyzmat nedir?
Derhal hanjarymy getir!
Nida kylyp anmary siz? Nädersiň, Hanzali?
Leýlasyn men gaýdaryn. Sahypy lutfy kerem öz budundan et beren Fendinemi kepderiň.
Şol Alla tarapyn berlende belli bir artistler olaň özünden özem özem bilen-ä ol özem düşünen-ä näme oýnap duranyny. Emma artist şeýle bolup bilýär. Artist Alla tarapyn berilse, ol özüne agladyp, güldürip halky neme eder ýaly. Režissýor başga zat. Sen şoň berileniniň üstüne sen okamaly. Sen kän okamaly, dynman okamaly. Klassikany okamaly. Sen bir topar suratlar görmeli. Sen bir topar saz diňlemeli. Sen näme üçin gyşyň gün çyra stoba fonar dur bolanok, gar ýagýar bolup şo gar edil şo fonaryň daşyndan şeýle zontik bolup ak Şony görmeli sen, ony, ony bir diýmeýärä saňa. Bar-eý, çyk-da seret, şu taýda gar ýag ýa ol şo çyragyň daşynda gar nähili ýagta, ony hiç, sen özüň şony gidip barýaň-da birden şony görýäň. Nä-de sen birden görýäň, ýol doňak, typançak boly, ýaşuly adam şondan geçmeli-de töwereginde haraý ýok boly, şondan ýykylaýmaýyn diýip, tutara ýer ýok boly, ýöne ol şonda-da howa ýapyşyp geçýä. O gorkýa-da, birden ýykylsa diýip. Sen şony görüp ýetişmeli-dä. Muman ideýalary durmuşdan alýaňyz. Halypa, aýdaly, režissýor bolmadyk bolsaňyz, haýsy kär saýlardyňyz? Režissýor adam üçin şu wagt, belki-de, aýdaly, Kellä gelýän jogaby şeýle, Ýok, men ýene-de şu käri saýlardym. Maňa şu kärden galan kär gerek kän diýsem menem täsmämet bolmaýan. Sebäbi ol belki-de şeýledirem. Ýöne kim bilýär. Men özüm bilýän-ä şol şu meňkidigini. Şunda men özüm bagtly saýýarlym. Ýöne belki-de şoň içinde ýene bir zat bar. Men. Şu bir iş boýun alsam, şu näme iş bolaýsyn, şony edil oýun goýşy ýaly gaty takyk etmäni gowy görýän. Başga kärde-de be, mysal üçin ine agtyjagymyň sadygynda bäş minutlyjak bir zat goýup beräý diýip bilip çagyrýala ol. Şony gala goýýan ýaly bolup ýörün-dä men. Ho-ho, oglum, şunja aljak çagalar, olar basymrak öýüne gaýtjak bolup ene-atasyny gözleýär-dä gapyda. Menem bara gala mideýe goýýan ýaly üç sanjak tunýan çaga çepe ýöräň, saga ýöräň, gar ýagýar, ýapraklar diýip şeýdip ýörün olaryň. Ol, olar terbiýe, olar geň galýar-da, olar diýýär, boldy, ine, bular ýöne şeýdip çykyp, goşgujyk aýdýarlar diýýär, yzyndan gidýärler diýýär ol. Emma bara şol Tapawudy ýok. Sen şo belki onuň başga bir kärde-de, mysal üçin, alypbaryjylykda-da men režissýor ýaly bagtly bolan, eger-de men gürleşýän bolsam, mysal üçin, bolardy. Belki-de, öz döwründe Gylyçmyrat ýaly bir ýazmany gaty çynym bilen etsem, ýazybam belki bilerdim. Şonuň üçin belli däl. Ýöne edil. Şumat täzeden saýla diýseler, elbetde diňe şuny saýlardym. Sebäbi men özümi hakyky bagtly şunda duýýan-da. Şikärde. Halypa siz güýçli güýçli aktýorlar bilen işleşdiňiz, ussat aktýorlar bilen, şeýle-de ýaş aktýorlary ýüze çykardyňyz öz sahna eserleňňizde. Indi özüňizem aktýorlaň arasynda Ýatlama gaty baý bolmaly, olar bilen gowy gülküli pursatlary bolandyr. Eger ýadyňyza düşýän bar bolsa, bir ýatlap beräýiň. Syrly sanlykda, mysal üçin, indi soňuna şony Bet nyşan diýip bir keşp bar-da. Hop nyşan. Hop nyşan, Bet nyşan, onuň Olam aýylganç bolmaly-la onam Gylyçmyradam bar-a diýýä, burny kartoşka bolsun, gaşlary bolsun, gulagy bir uly, bir kiçi sallansyn, hemme zat şon ýaly dişi ýok bolsun diýýä ol. Haýsy aktrisa ol ýaly zat etsedim? Hemme aktrisalar aýal maşgala sahna çykanda owadan boljak, üýtgeşik boljak bol, halanaklar-da on ýaly bolmana. Gaty bir ýaş uly bolaýmasa. Onam, olam ýaş gyzlar oýnamaly. Indi muny bar, olam şeýle bir gowry ol. Şuň ýaly rol ol oýnap. Aslynda şu dogry hemme zatda dogry adam oýnandan ýaňky ýaly rollar güýçli bolýada. Biz indi biziň dilimizde otricatelnyý diýýär. Şol oýnamak gowy bolýa. Magbet, Riçard üçünji şon ýaly rollar gaýtam bir neme bolýa ol edena bular hemmesi. Onuň o Gysmyradam men ýalam däl ol. Ýene şu Gülälek oýnaýa diýipda ýaňky. Bularam şakyr-şukur Gülälege geýdirdiler, kellesine saçlaryny geýdirdiler, burun dakdylar. Ol aglap dur Gülälek çykjak däl sahra diýip. Ýadyma düşýär, şo wagtlar Gülälek Akmyradowa oýnajak däldi.
Oýnajak däldi ýa ol, onýança ol Gülşat, Maýa, olaram gizlenýär. Birden men häzir, Bolýa sen oýnama, sen çyk diýsem näme et? Işi-de oýnamaly. Bizem bilýäs Gülälegiň oýnamalydygyny. Bulam aýagyny urýar, oýnajak däl, gitjek diýýär ol. Men näme, Hemmekişden beter hopnyşanmy? Hemmekişden, Ýok, sen owadan, dogan, ýöne sen şu sen oýnabilýäň diýip, yrjak bolýan bolany aglap otyryn-da. Gysma adam mara bolup diýme-de. Aýr, Ýowut özüm oýnaýan. Otur-ow diýýän, indi gaharyny diýýä-de, düşünemeýän. Ony menem şeýle çykyp baryp. Hiç kim eşitmez ýaly gülälek. Şun ýaly rollary oýnamak has gyzykly bolýar. Ine, görersiň sen, sen özüň hezil edersiň, sen oýnamaly şun zat diýip gürleşdim weli, düşündi-de, bolýa diýdi. Ýerime geçdim weli, başlady-da ýaňky.

Sazym, seň bardyr-a, adyň näme?
Meň adym näme ekeni? Ähä, Kazy! Kazy? Eý, ýantagy! Dek oturan başyny depirjik äre berip, barjak bolup Pek Müň bege para berip, Akarlarda akyp gelen, öserlerde ösüp gelen, patanok, putanok basyp gelen hop nyşan hatyn nirler maňa? Gara başym gurban bolsun kazyjygyň. Weý, maňa sen başga gerek däl, aýylgam gerek däl. Şu ýerde. Özem gülýän. Birdenem düşündi-de, roluň düşenligi. Şonuň üçin, elbetde, ýatlasaň, ol bir gepleşik, iki gepleşik däl-de, tutuş iki müň ýigriminji ýyl gürleseňem, ol artista bilen wagt ýetmez. Ýöne men ilki bilen-ä birinji gezek gelşim, siziň şu başlangyjyňyza üstünlik arzuw edýän. Oglum, şu kesel diýen zadyň gowsa ýok bolyn, şu wagt şou-biznesde ýaýran bir keselleň biri bar, zwýozdnaýa boleznn diýýärler, ýyldyz keseli. Indi şol kesele siziň garaýşyňyz nähili? Haçanda zehin uly bolanda o kesel golaýyna-da barmaýar. O kesel kime barýar? Ortaçarak. Şol. aýdym aýtsyn ýa başga bir sungat nemesinden şo wagt aýrylsa, bir aýdan hiç kim adynam ýazmajak. Hawa. Şol zwýozdnyý ýyldyzlyk keseli ol bir Babandanowda ýokdy-da. Sebäbi Babandanowda zehin şeýle bir uly, ol çaga ýaly baran ýerinde ýönekeý-de, töre-de ýönekeýdi. Şonuň üçin Haçan-da, Aý, bir belli bir döwür ýaşlar gowy görýär diýip, bir iki sany aýdym aýdyp, yzyndan ertesi gün adam tanamasa, ol şojagaz döwür belki-de telewizorda, onda-munda çykyş edip halanýan bolmagy mümkin bolup ýöne o emma zehin gunt düşen ýaly agy neme bolanlygyna ol hiç haçan özünden uly ýyldyzy ýasamaýar. Şonuň üçin adamyň näçe içki dünýäsi baý boldugyça, adamkärçiligi beýik boldugyça ol sadadyr. Şo şeýleräk ýörese, o taýda bir sebäpleri bardyr. Sebäbi uly adamlar kelle barada, zehin barada olar ýaman ýönekeý bolýandyrlar, çaga ýalydyr.
Indi halypa, aýdaly, siz altyn balyk tutduňyz diýeli. Ýa. Altyn balygam üç sany arzuwyňy aýt, berjaý etjek diýse, näme arzuw ederdiňiz?
Ýaşyň ulaldygyça altyn balyga diýmeli zat gaty aýdyň bolýar. Sebäbi özüň duýman galýaň, çagalaryňa saglyk dileýän. agtyklara saglyk dileýän. Galyberse töweregiňdäki adamlara, goňşyňa, dogan-garnaşa, işdeş ýoldaşlaryňa birden gitdigiçe düşünýän şo saglyk diýilýär-de indi olam öwrenşilen iň tosta-da goşulyp esasda ýöne seretseň Altyn baglykdan şony dileseň, Beýleki ikisi zeruram däl. Hawa.
Onda sen saglygyň bolsa galan zady seň özi gelýä. Hawa. Sen onuň saglygyň gapdalyndan maşyn, pul, täze kurtka diläp oturmak zerurlygy ýok. Balyga köp sagbol diýäýmeli. Molum size-de Beýik Biribardan saglyk dileýän. Janyňyz sag bolsun. Ýene bir ýola Işiňizde diňe üstünlik arzuw edýän maşgalaňyza abadançylyk agzybirlik elmydama ýar bolsun. Şu wagt dogrudanam şu söhbetdeşlikde ýenede kän zat açyldy nesip bolsa tomusda-da gelersiňiz. Hawa men hawa men bara şu dört pasylyň Hemmesinde bir gezek gelip gitmesem indi onbaýa. Bolýa sag boluň size. Bolýa. Ýüpekçi hojalyk jemgyýetiniň adyndanam ýörite sowgadyňyz bar.
Üstünlik hemraňyz bolsun. Gowy ýeriň soňunda ekenem.